mivhigo ya mafhungo a khothe na felicia mudau
ndi khou livhuwa a tshi kha ḓi vha madekwana avhuḓi kha belran news hu tevhela news weekly court reports na mpho felicia mudau Sa nga misi vhatevheli ri vha ri tshi khou vha ḓisela mafhungo oṱhe o ṱoṱhodza mafhungo fhano tshiṱirikini tsha vhembe hune ra vha ri tshi khou lavhelesa musina makhado collins tshavhani khathihi na tolamela hune kha ri thome ngo lavhelesa mulandu wa muofisiri muhulwane wa muhasho wa vhulamukanyi na vhutshutshisi fhano vunḓuni ḽa limpopo vhane vho dovha hafhu ḓi vhonadza phanḓa khothe nga musumbulo wa vhege ino muhwelelwa vhane vha ḓivhiwa nga vho Prince Matiza vha miṅwaha ya fuiṋa sumbe vha khou pomoko tshipa musidzanyana wa miṅwaha ya fumirathi ri tshi lavhelesa ho mulandu vha ṱaleli ndi mulandu une wo dzhena nga musumbulo wa ino vhege khothe ya madzhisiṱaraṱa wa Hadzanani hune hu khou humbulelwa uri u bva nga ṅwaha wa gidimbili fumbilimbili Musi mupondwa a na miṅwaha ya fumiraru, muhumbulelwa o mu tambudza lwa vhudzekani lunzhi lunzhi. Zwino hoyu mulandu wo pfukiselwa phanḓa u ya kha ḽa vhufumiṱahe ḽa Lara gidi mbili fumbili ṱhanu. Zwo ralo, ri tshi lavhelesa vha zwiimiswa zwo yaho ngo u fhambana vho khou hanedzana na ḽa uri muhumbulelwa a songo ṋewa beiḽi vhunga o vha a muthu ane a pfesesa kana a shumana na mulayo. Kha ri pfe musi vha tshiimiswa tsha Vhembe Khotsweni Group Vho Richard Mukhaninga vha tshi bvisela khagala zwi tevhelaho. Kheisi ya Vho Prince Matidza i khou vhuyelela nga dzi 19, ri tshi fhulufhela uri ri ḓo vhona vhulamukanyi na na justice henefho ngori zwi khou pfala havho Vho Matidza vha tshi khou nyanga u ita khumbelo ya beiḽi hune ndi kale i tshi khou haniwa hu tshi khou sa itiwa upfhi a huna vhuṅwe vhuṱanzi vhuswa vhune ha nga itisa uri havha Vho Matidza vha wane beiḽi. Zwino sa sa vhadzulapo ri khou pfha eh, vhulamukanyi vhu tshi khou dzhia vhu vhu khou sumbedza u u khwaṱha ngauri ri khou amba nga vho matidza vhane vha vha uri vho vha vha muhulwane wa khothe eh, haningei polokwane high court eh, ri tshi khou ri eh, zwinzhi ri ḓo ḓi updater zwezwi zwifhinga zwi khou ḓi ya ngauri na riṋe sa zwiimiswa ri khou isela murahu khesi u vhona uri hu vhe na justice nda Ri bvela phanḓa ngo lavhelesa Khothe ya Dzingu ya Dzanani yo ṋea tshigwevho tsha u dzula dzhele lwa vhutshilo hoṱhe kha muhumbulelwa wa miṅwaha ya fumi-iṋa vhane vha ḓivha nga vhoṋe Mangwele Itani. Khothe yo thetshelesa mulandu wa uri nga ḽa vhufumi-iṋa ṅwedzi wa Ṱhangule gidi mbili fumbili-thihi nga awara ya sumbe nga madekwana fhaḽa muvhunduni wa Afton ngei Khalanzhelele musidzana wa miṅwaha ya fumi-ṱhanu O vha a tshi khou tshimbila u bva hayani ha makhulu awe. Musi a tshi khou livha hayani hune ha dzula hone, o ḓo ṱangana na muhumbulelwa he a fhedzisela a tshi khou mu rwa khathihi no mu tshipa. Zwino zwo ralo, dokhethe ya mulandu yo vulwa ngei Mpepu SAPS nahone yo fhiriselwa kha Yunithi ya Makhado ya Khakhathi dza Miṱani, Tsireledzo ya Vhana na Milandu ya Vhudzekani u itela uri vha kone u ita tsedzuluso zwavhuḓi. Zwino ri tshi lavhelesa hoyu mulandu, Kha ri dovhe hafhu u pfa vha tshi imiswa Tshebembe Concern Group Vho Richard Mukaninga vha tshi bvisela khagala zwi tevhelaho. Khothe ya Vhuṋamangwele Itani ndi iyi, Uḽa muhumbulelwa vhane vha vha vha tshi khou wela kha khesi ya ya rape ye ya itea nga 2021 kha vhupo ha Afton he muhumbulelwa vha vha ḓiwana hu tshi khou reipiwa ṅwana wa miṅwaha ya fumi na miṱanu hune khayo eyi case ndi kale i tshi khou ḓi ḓiraiga i tshi ya zwa zwino ri khou livhuwa dzanani magistrate court kana dzanani regional court he vha fha tshigwevho ha vha vho ita ni tsha vhutshilo havho hoṱhe Eh, sa zwishumiswa ri khou pfa ri tshi khou hulisea na u ṱhonifhea zwinzhi u ḓiwana vha vhulamukanyi vha tshi khou dzhia tsheo nda Ri bvela phanḓa khathihi no khunyeledza New Supreme Court Reports ngo lavhelesa mulandu wa vhahumbelwa vhavhili vhane vha khou ṱumanyiwa na bulayo ḽa tshiṱuhu ḽa fhisiwa ha muthu wa tshifumakadzini ṅwaha wo fhelaho kha ḽa Nzhelele Biaba. Vhahumbelwa vhane muṅwe u kha ḓivha nga fhasi ha ndango ya vhabebi hune muṅwe ane a ḓivhea nga Ambani Mukwevho o ḓi vhonadza khothe nga Ḽavhuraru nga matsheloni Hune ri tshi lavhelesa hoyu mulandu ndi une wo fukiselwa phanḓa u ya kha ḽa vhufumimbili ḽa Lara nga ṅwambo wa uri muimeleli wa muhumbulelwa o vha a si na dokhethe ya muhumbulelwa o i sia hayani. Zwino vha muraḓo wa muṱa vhane vha ḓivhea nga ha malume wa mupondiwa vho Joseph Poppy vho bvisela khagala zwi tevhelaho malugana na uyu mulandu. Ndi masiari vhane vha khou amba hafha ndi vho Joseph Poppy ri kho ḓivhadza lushaka nga mulandu wa Rudzani Poppy ṋamusi ri khou bva hangeini khothe mulandu wo fhiriselwa phanḓa u swika kha dzi 12 dza dza November zwi amba uri nga heḽi ḓuvha ri ḓo vha ri khou dovha ra vhuyelela hangei khothe ra pfha zwa uri zwi ḓo tshimbilisa hani ndaa ndi hone u guma ha nyusukile khothe reports kha ri dovhe hafhu ri ṱangane tshifhingani tshi ḓaho wa thi ri a ah. lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa afurika tshipembe mulaudzi transport service